Hemmelere salam! Geliň biz bu gün limonly çizkek bişireliň! Biziň bu günki ýasajak çizkegimiziň asylky ady Nýu-Ýork çizkegi diýip gidýär ýa-da Amerikanskiý çizkek diýip gidýär. Hemem biziň bişirjek çizkegimiz bişirilýän görnüşli bolup gidýär. Aslynda çizkekler iki topara bölünýär. Birinji topara bişirilýän çizkek bolýar, ikinji toparam Sowuk çizkek diýip gidýär ol. Bişirilýän çizkekler-ä duhowka salyp bişirilip taýýarlanylýar, a sowuk çizkek bolsa oň ýaly hiç hili duhowka zada girenok, göni holodinnikde sowadylyp, ýagny içine želatin ýa şoň ýalak içini gatadyjy zatlar goşulyp holodinnikde goýlup ýasalýan çizkek bolýar. Şoň üçin çizkekleriň reseptini zadyny gören wagtyňyzda nähili etdigi ýazylýandyr käbirlerinde bişirilýän çizkek käbirlerinde-de Towuk çizkek diýip ýazylýandyr. Men bu gün şol bişirilýän görnüşini limonly çizkek ýasap görkezeýin diýdim, sebäbi limonly çizkegiň tagamy hasam gowy bolýar, birazajyk turşulyk bilen süýjülik garyşýar welin, hasam agzyňda gowy tagam berýär. Limonyň turşujygy bir üstünden gelýär-de, has tagamy süýji bolýar. Hemem limonyň gabygynam içine gyryp goşýas, ol limonyň ýakymlyja ysam gelip, gaty gowy, gaty süýji çizkekleriň biri bolýar. Şoň üçin geliň biz bu gün şol limonly çizkegimizi ýasap başlalyň. Ilki bilen daşynyň kökesini ýasalyň. Hamyr üçin gerek zatlar, üç ýüz altmyş gram un, ýüz ýigrimi gram saharyny pudra, üç sany ýumurtgaň sarysy, bir çümmük duz, ýüz gram mesge, biram wanilin gerek. Ýuwnüş kökesini özüňiz etmän magazinlerde satylýan taýýar kökelerdenem ulanyp bilersiňiz. Ol ýubileýniý ýene diýip satylýan kökeler bolýandyr, kibirdäp duran ýagylja kökeler. Petir köke däl-de, pisoçnyý kökeler bir kibirdäp ýagylja kökeler bolýandyr. Ana şolardan edip bilersiňiz. Onam edýänleri kän, ýöne meň maslahatym-a taýýaryny satyn alman özüňiz elin etseňiz oň tagamam üýtgeşik geläýýär-dä, magaziniň kökesi bilen eliniň tagamy gowy tapawut edýär-dä. Şoň üçin ýaltanmanjyk elin bişirseňiz, hasam çizkegiňiz tagamly, süýji bolar. Geliň onda, ýaltanmaýanlamyz kökämizi bişirip başlalyň. Şu hamyra başlamakak bellemeli zatlarymyzyň biri, hamyryna goşjak zatlarymyzyň hemmesi sowuk bolmaly däldir, öňräginden holodilnikden çykaryp goýlan bolmaly mesgede, daşynda goýup ýumşadylan mesge bolmaly.

Bularam garyşandan soň üstünden unumyzy goşýas ha indi unumyzy elimiz bilen garyşdyrýas biz gaty hamir edip ýugurmak gerek däl esasy maksat şul bir toparlansa bolýa diýip elle garyşdyrýas hamirimizi. Indi kän bir oýnap oturmaly däl ýugrup oturmagam gerek däl esasy şu biri birine ýelmeşer welin Tokgalanar welin, holodilnige salmaly hamyrymyzy, sebäbi biziň elimiziň gyzgynyna-da mesge ýumşap ereýär-de, olam kökämiziň gaty bolmagyna sebäp bolýar. Şoň üçin bir toparlanar welin, iki zowalama bölýäs-de, buny bir sagada golaý holodilnikde sowamaga goýýas. Bir sagat geçenden soň, şular ýaly iki sany ýagly kagyz alýas. Hamyrymyzy şol iki sany ýagly kagyzyň aralygynda goýup ýaýyp başlaýas. Hamyrymyz bir beýle bir gelşiklijeý tegelejik zat, et ýaýmak hökman däl, bize gyrasy kertik-çortuk boldy, zat boldy, oň zyýany ýok. Barybir häzir biz bişenden soň kökämizi owradýas-da, şoň üçin oňa gaty bir üns berip durmaň, ahyrynda ýukajyk ýaýsaňyz bolany, hemme ýeri deňze ýukajyk ýaýylsa bolany bize. Ine, şular ýaly hemme tarapy deňje bolandan soň, üstüniň ýagly kagyzyny aýyrýas-da, aşaky kagyz bilen göni duhowkaň listine atýas, onnoň bir ýüz altmyş, ýüz ýetmiş gradusda bir on, on bäş minut saryja bolýança bişirýäs kökämizi. Ine, şular ýalak saryja bolandan soň çykarýas-da, indi sowamaga goýýas. Soň beýleki ikinji bölek hamyrymyzam şoň ýaly bişirýäs-de, şeýdip hemmejesini sowamaga goýýas. Kökelemiz gowy sowandan soň, indi bulary owradyp çykmaly. Şeýdip, ýa bir elde owratsaňyzam bolýar, ýa blenderiňiz bar bolsa, blender degseňizem bolýar. Iň bolmanda, gapagyň üstüne ýaýradyp, okla bilen üstünden geçseňizem gowy owranýar. Ahyrynda özi kibirdäp duran, owranyp duran kökejik bolansoň, iň owranmasy kyn däl. Kökämizi gowy un ýalagadyp owratmaly-la indi biz. Men özümkileri blenderda etdim siz özüňize haýsysy rahat bolsa şol usulla owradyp bilersiňiz. Ýöne ine şular ýaly gowy un ýalak edip owratmalyna. Indi şuň üstünede ýumşak misgämizi goşýas. Şu taýda biziň kökämiz dört ýüz, dört ýüz elli gram bolmaly gowrulyk gan ölçäp göreňizde. Üstüne goşjak misgämizem ýüz, ýüz on gram misge bolmaly. Ýöne siz şu taýda mesgäni özüňizçe köpeldip ýa-da azaldybam bilersiňiz. Esasy bize maksat şul ur owranyp duran un ýaly zadymyzy hamyr ýalak bir-birine ýelmeşip duran etmek. Şol normadaky mesgäni goşaňyzda şony garyşdyryp bir-birine gysaňyzda şol ýelmeşdärä onda bollugy ýa-da şeýdip gysarsyňyz welin ol kybyrtap dursa entegem gowy ýelmeşmeýän bolsa pytrap duran bolsa ýene-de mesgäni köpeldip bilersiňiz. Ine şeýdip gysyp görüň-le, şular ýaly suduryny saklaýan bolsa, onda bollugy şol mesgäňiz ylaýyk bollugy. Indi taýýar kökämizi galymyza guýmaly, çizkeýk bişirjek galymy. Galymyzam ýigrimi iki santimetr razmerde bolmaly, hemem gapdalam açylýan galyp bolsa hasam gowy. Şular ýaly Biram aşagyna-da ýagly kagyz etmeli. Şuň ýalak edip ýagly kagyz çekdirip goýýas-da, öňünden taýýar edip goýýas buny. Indi şuň içine ýaňky kökämizi guýýas. Kökämizi elimiz bilen ilki bir hemme ýerine deňje ýaýradyp çykýas. Hem aşagyna, hem gapdallaryna deň galyňlykda, deň ýukalykda bolsun diýip, bar ýerine gowja edip ilki şeýdip ýaýradyp çykýas. Şo elimiz bilen Hem deňleýäs hemem biraz presleýäs şol gatyja bolup durar ýaly. Soňra elimize bir aşagy tekijekne şular ýaly aşagy gönüje bir stakan bor ýa ýene bir şoňa meňzeş bir zat alýasda şoň bilenem ýene basyşdyrýas hem deň bolar ýaly hemem gowja dykyzja bolar ýaly häzir içine zat guýamyzda bir owran pytrak gitmez ýaly şoň bilen gowy edip basyşdyryp çykýas hem aşaklaryny basýas Hemem gapdallaryna gowja dykyzlaýas şuň bilen. Galymyz şuň ýaly gönje tekijegi edip bolanymyzdan soň indi buny ýarym sagat morozilnikde goýýas. Geliň indi bolsa içini taýýarlalyň. Içine gerek zatlarymyz sekiz ýüz gram twarožnyý syr, ýüz segsen gram sliwka, otuz prosentden pes bolmaly däldir, iki nahar çemçe limonyň suwy, iki ýüz ýigrimi gram şeker, dört sany ýumurtga, bir limonyň gabygy, birazçygam wanilin gerek. Ýene-de bärde-de belläp geçmeli zatlarymyzyň biri, şu içine goşjak zatlarymyzyň ählijesi deň temperaturada bolmalydyr. Şolaryň biri sowuk, biri gyzgyn bolmaly däldir. Şonuň üçin hemme içine goşjak zatlarymyzy öňränden holodilnikden çykaryp, daşynda goýmaly, deň derejede bolmaly gyzgynlygy. Sebäbi biri sowuk, biri gyzgyn bolsa, soň çizkeýiňiziň ýüzi jaýrylmak bilen zat etmek bilen bolar. Nji taýda birazajyk şu twarožny syr barasynda aýdyp geçmekçi. Twarožny syr nämez oň? Twarožny syr ne şular ýaly ýüzünde krem çiz diýip satylýa. Egerde iňlisçe ýazylgy bolsa, egerde rusça ýazylýanam bolsa twarožny syr diýip satylýa. Şolardan alyp ulanyp bilersiňiz. Ýenede bir bellemeli zatlarymyzyň biri şu twarožny syrlaňam içi her hilek bolýa. Şoň içini açyp görüň şu bize gerek twarožny syr ol Has gaty ýa duzly, gatap duran gerek däl. Bize şular ýaly na ýumşajyk süzme ýalak twarožny syrlar bolýa ana şolardan gerek bolýa bize. Ýumşak diýsegem has ýumşaklaram bolýa edil. Biziň türkmenimiziň süzmesi ýalagrakda meň pikrimçe hä sebäbi süzmelerem käwagt satyn alaňyzda käbiriniňki gatyjadyr käbiriniňkem suwukdyr ana şolar ýaly bolmaly däl has suwuk bolmaly däl ýöne Tworog ýaly gatap duranam bolmalyar şular ýaly gatyja süzme ýaly görnüşdäki tworojny syr bolýa bizde. Men her bir wideomda şo bir zady gaýtalap durup adamlary ýadadyp durmaýyn diýýän, egerde şu tworojny syr barasynda giňişleýin maglumat almak isleseňiz men geçenki krasny barhyt ýagny gyzyl mahmal tortyny bişirip görkezipdim şondada tworojny syrdan krem ýasadyk Şonda men şu twarojny syr barasynda gowy giňişleýin gürrüň berdim, şo wideonam görüp diňläp bilersiňiz. Wideoň linkini aşakda goýaryn a ýokarjykdanam häzir hatjagaç çykar şoňa basyp görüp bilersiňiz. Geliň indi işmize dowam edeliň. Twarojny syrymyzy gabymyza alýasda üstüne şekerimizi goşýasda bir Garyşdyrýas elle mikser gerek däl sebäbi mikser bilen işledip bulasak has çişip köpürjiklemegi mümkin bizede köpürjikleýän gerek däl şoň üçin şular ýaly silikon lopatkajyk ýada wizbalka diýilýän şolar bilen garyşdyryp bilersiňiz. Soňra ýumurtgalamyzy goşup başlaýas ýumurtgalamyzyňam baryny birden goşamzok ilki birjigini çakýas ondan garýas gowja edip soň ýene ikinjini çakýas onam ýene garyşdyrýas gowja edip

Ýumurtgalamyzyň hemmesini gowja garyşdyranymyzdan soň üstüne limonymyzy gyrýas. Limonymyzy gyramyzda-da diňe daşynyň saryja ýerini, gabygyny gyrýas. Ak ýerine geçemzok, sebäbi ak ýeri biraz ajymtylyrak tagam berýär. Şonuň üçin diňe saryja ýerini gyrýas. Ondan wanilinimizem atýas, onuň üstündenem limonyň suwunam goşýas. Olaram ondan ýene gowja garyşdyrýas. Iň soňuna sliwkanam goşýarsyň. Indi buna meni gowja garyşdyrýas. Indi çizkegimiziň içi taýýar boldy. Şol daşynyň formamyza-da bir ýarym sagat geçen bolsa, indi taýýar çizkegimiziň içini guýaýýas formamyza, galybymyza. Ýene-de bir belläp geçmeli zatlarymyzyň biri, duhowkamyza ýüz on, ýüz otuz gradus aralygynda işledip goýýas. Hemem şo duhowkaň iň aşagyna bir taşda ýa-da duhowkaň öz listleriniň birine suw guýup goýýas. Soň şoň üstünde-de duhowkaň setkasyny goýýas. Biz häzir çizkeýgimizi şo setkaň üstünde goýup, suwly, bugly duhowkada bişirmeli. Nepis tegme taýýar etdik. Indi buny duhowka salyp bir iki sagat azyndan iki-üç sagada goly duhowkada bişirýäs. Çizkeýgimiziň taýýar bolup bolmadygyny bilmek üçinem bir bir ýarym sagat wagt geçenden soň duhowkamyzy açyp görýäs. Ondan şol çizkeýgimizi birazajyk şeýdip titredip görýäs. Eger şol titredemizde gyralara biraz gataşyp ýelmeşip orta arasam azajyk mylkyldap duran bolsa ana şonda Taýýar boldugy ýok hemme ýer deň entek mylkyllap duran bolsa entek taýýar bolmadygy ýene duhowkamyzy ýapyp ýene bişirmäge dowam edýäs. Ine meň çiz kegim taýýar boldy görüň nä şeýdemde bir hili kamerada gaty gowy bildirenok men bir elle kamera tutup bir elle edemsoň şul bir azajyga mylkyllaýa a gyralaram gowja ýelmeşenligi gataşanyny bildirýä indi şuň ýaly bolandan soň Duhowkamyz öçürýärse ýene-de gapagyny azajyk açyk goýýas, poluny açamzok-da ýarpyrajyk edip açyk goýýas-da ýene şoň içinde sowamaga bir bir sagadrajyk goýýas çizkegimizi. Ine meň çizkegim taýar boldy. Duhowkadan çykardym. Görüň ine şular ýaly gowja bişdi, taýarlandy. Indi buny ýöne ýene-de sowatmaly, gowy buz ýaly sowatmaly. Oň üçinem azyndan bäş-alty sagat holodilnikde goýmaly. Şol sowadygyça hasam Alyşyp hasan çizkege meňzäp birazjyk gataşmaly. Şoň üçin azyndan bäş-alty sagat oňarsaňyzam bir gije holodilnikde goýuň. Menä bir gije holodilnikde goýjak nesip bolsa ertir dowamyny ederis. Ine meň çizkegime bir gije bolup geçdi. Geliň indi ilki bilen üstüniň limonly kurtyny taýarlalyň. Bize üsti üçin gerek zatlarymyz dört sany ýumurtgaň sarysy, ýüz elli gram limonyň suwy, elli gram mesge, ýüz elli gram şeker, bir limonyň gabygy, bäş gram želatin, bäş gramam krahmal gerek. Ilki bilen biz işe başlamakak želatinimizi suwa ezip goýmaly, şol bäş gram želatiniň üstüne iki nahar çemçe towuk pugy ýasa şony bulap bulap bir ýarym sagat çişmegi üçin gapdala aýryp goýýas. Ýumurtgamyzyň sarysyny bir pitijige alýarys-da, üstündenem limonyň gabygyny gyrýas. Eger limonyňyz has kiçijik bolsa, iki sany limonyň gabygynam gyryp bilersiňiz ýa-da bir ulurajyk limonyň gabygyny gyrýas. Soňam üstündenem limonyň suwuny, şekerimizi hemem krahmalymyzam atýas-da, bir gowja edip garyşdyrýas hemmesini. Gowy garanymyzdan soň indi buny pes-eç otda goýýas-da, bulap durup goýaltýas şu kremimizi. Ine, kremimiz şular ýaly goýalandan soň otdan düşürýäs-de, göni üstüne hälki çişirip goýan želatinimizi goşýas, şo gyzgynka. Indi bunam bir garyşdyrýas, şo želatin erär ýaly. Želatin eränden soň süzgüçden geçirýäs kremimizi. Indi kremi süzeniňizden soň bir biraz bir garyşdyryp bir gowja howuryny gyzgynyny gitdirýäs. Ondan üstüne-de ýumşak öý temperaturasynda duran mesgäni goşýas. Soň blender bilen gowy edip garýas şol. Mesge bilen krem gowy garyşar ýaly blenderde bulaýýas. Bu ýerde kremiňiziň reňkini birazajyk saraltmak isleseňiz, azajyk sary reňk hem goşup bilersiňiz. Ynha, meň çizkegimem bir gije bolup geçdi. Görüň, şular ýaly gataşdy. Indi göni şu ola çizkeg-ä sowukka, kremem biraz-a ýylyrakka, göni üstünden guýýas. Şol krem gaty sowamaka, želatin doňmaka, üstüne gowja ýaýrar ýaly, ýylylygy gitmäkä haýdap guýýas üstüne. Soňra gowja edip ýylmana çygyp, hemme ýerine deňje ýaýradanymyzdan soň, indi ýene muny bir, bir salym bir holodilnikde goýýas, şol kremimiz gataşyp, želatini gowja gatap, suduryny saklar ýaly. Bir-iki sagat geçenden soň, ýüzüniň limonly kurdam doňdy, ýagny kremam doňdy, çizkeýgimizem taýýar boldy. Indi galybyndan çykarýas. Galybyndanam şular ýaly bir ýitijä pyçak bilen bir, bir gezejik gyrasyndan aýlap çyksak, özi aňsatjak formasyndan, galybyndan çykar. Ine biziň çizkegimiz taýýar boldy. Görüň, şular ýaly göni özünem iýseňiz bolýar. Ota gowy bolýar, ýöne eger isleseňiz meňki ýaly üstüni ýene-de bezäp owadanlabam bilersiňiz. Üstünem öz islegiňize görä her hili zatlar bilen owadanlap bilersiňiz, ýöne şu aşhanada tort, kök önümlerinde ýa nahar bişirilende şol edilen zadyň, tagamyň üstündäki zat içindäki zat bilen deň bolmaly. Mysal üçin şu wagt limonly çizkek ýasasak, limonly esasy bezegi limon bolmaly ýa Ýer tudanagly bir zat bişirsek, ýer tudanag bolmaly. Şol içi bilen üstüniň bezegi deňräjik gelmeli diýip bir karar, kanun diýen ýalyk zady bar. Şony nazarda tutup, öz islegiňize görä her hiljek zat bilen owadanlap bilersiňiz. Ine meň çizkeýgim taýýar boldy. Görüň, hä şular ýaly edil erbet bolmady. Meň pikirimçe hä owadanja göründi. Hemem şol göni göräýen madyňada limony çizkekdigi belli bolar ýaly göze limonlary gözi ilýänje boldy. Şoň üçin sizem eger isleseňiz şular ýaly adyp bezäp bilersiňiz. Geliň indi bolsa çizkegimizi kesip göreliň. Bismillah diýip keseliň. Görüňin-hä, çizkegimiz gowja bolupdyr. Hem göze ýakymly, hem tagamy süýji, owadan, gowy çizkekleriň biri boldy. Bu günki bişiren çizkegimi halan bolsaňyz wideom göwnüňizden turan bolsa onda laýk goýmagy ýatdan çykarmaň. Hemem öň agza bolmadyk bolsaňyz agza bolmagam unutmaň. Başgada düşünmedik ýeriňiz bolsa, soraglaňyz bolsa arkaýyn komentarýada öz soraglaňyz sorap bilersiňiz elimden geldigiçe jogap berjek bolaryn. Sizem özüňiz öýde şular ýaly limonly çizkek bişirinseňiz şowly bolsun, noş bolsun!